Melvik Zammit isellmilkom. Meta ħabtet fuq il-bieb tagħna, il-pandemija fakkritna kemm il-ħidma tagħna b'risq il-ġustizzja soċjali ma tistax tieqaf. Hija ħidma kontinwa u mifruxa mal-irkejn kollha tal-politika u tal-ħidma professjonali, dik volontarja u anke komunitarja. Hekk kif bdiet tinfirex u tattakka Il-marda urietna x-xquq fix-xibka soċjali, id-diżlivelli fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, u n-nuqqasijiet li individwi u familji jġarrbu wara l-ħitan ta' djarhom. Miegħi l-Professur Carmel Borg, Kap ta' Dipartiment fi ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni Prof Borg, il-pandemija laqtet l-tfal kollha. Iżda żgur laqtet l-aktar lil dawk it-tfal li huma soċjalment, ekonomikament u anke kulturalment svantaġġjati u x'aktarx b'dipendenza għolja fuq l-iskola l-akkwista dawk il-ħiliet skolastiċi li nqisu bħala bażiċi għat-tkomplija eh, tal-vjaġġ edukattiv tul il-ħajja. Għajni nifhem dawn il-feriti, però mhux biss natu stampa, natu wiċċ il dawn il-feriti, fuq kollox kif dawn ser kif dawn ser jiddawew. Ekku, l-ewwel nett irrid ngħid kif eh, diġà insinwajt inti li eh, dawn il-feriti ma twildux mal-pandemija, ma twildux mela eh, sentejlu, ma huma feriti li kienu mana. Allura li għamlet il-pandemija kienet proprju li ġabitna wiċċ imb wiċċ ma' dawn il-feriti, tiskanta kemm tiltaqa' ma' nies u jgħidulek kemm kienu sorpriżi b'ċertu sfidi li qatt ma ħasbu dwarhom, li qatt ma rawhom. Issa nispjegaw x'inhuma dawn il-feriti, imma ġifieri il-pandemija li rrid ngħid hawnhekk huwa propju li kabret l-għarfien li dawn l-isfidi jeżistu u li mhumiex sempliċement hux vera battibekk akkademiku imma realtajiet konkreti li numru ta' nies jgħixuhom. Però il-pandemija sfortunatament ġabet xi ħaġa oħra magħha, mhux biss ġifieri ikkonfermat eh, dawn il-sfidi, dawn il-ġrieħi, dawn il-feriti, ma sfortunatament kien hemm sitwazzjonijiet fej eh, il-pandemija sintendi eh, komplet arqithom. U kif għattan tajjeb inti, minkejja li l-pandemija ġiet għal kulħadd, minkejja li nistgħu ngħidu li laqtet lil kulħadd ma laqtitx lil kulħadd l-istess. Allura mhux korrett meta ngħidu li aħna lkoll, hux vera, salpajna fl-istess qoxra tal-baħar. Għax kien hemm min salpa f'regatina diġà bit-toqob, imma kien hemm ukoll min salpa fi cruise liner fil-maltemp. Jiġifieri din importanti li ngħiduha u li naħseb li l-pandemija kkonfermata. U allura altru għandek tfal bħal tfal privileġġati bħal tfal tiegħi, fejn inti għandek ovvjament l-ommom u missierhom għadhom magħhom, eh, fejn għandek familja li hija stabbli, fejn għandek familja li għandha kapital kulturali qawwi, fejn għandek eh, familja b'ekonomija tajba eh, fil-familja tagħha, fejn għandek allura ovvjament aċċess għat-teknoloġija, aċċess għall-internet, aċċess għal ġenituri li jistaw jgħinuk meta ġejt f'diffikultajiet, tajjeb jistaw jgħinuk ukoll f'dak li għandu xaqsam ma' diffikultajiet anka fl-użu eh, tat-teknoloġija. Hemmhekk ovvjament il-pandemija ġiet setat ħarbtet il daw it-tfal imma ċertament eh, minn kellu ġenituri bħal maħna aħna eh, ċertu privileġġi allura ovvjament id-daqqa ma kienieċ daqshekk kbira. Apparti minn hekk, kellek ġenituri bħali li setgħu jibqgħu id-dar għax ix-xogħol tagħhom jippermettulhom li jużaw it-teknoloġija għax-xogħol tagħhom. U allura hemmhekk għandek preżenza kontinwa tal-ġenituri għall-kuntrarju ta' ġenituri li x-xogħol tagħhom ma ppermettilhomx li jibqgħu d-dar u allura ovvjament kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn it-tfal kienu weħidhom mingħajr għajnuna, sitwazzjonijiet ukoll fejn it-tfal xtaqu l-għajnuna, il-ġenituri kienu hemmhekk imma l-ġenituri m'għandhomx il-kapital ngħidulu kulturali li jinkludu l-edukazzjoni fejn setgħu jgħinuh. U lanqas kellhom l-ekonomija biex jgħinuh. Allura ħarġet fil-beraħ u kien hemm għajnuna tajjeb f'dan ir-rigward ukoll ħarġet fil-beraħ il-qasma diġitali li teżisti fil-pajjiż fejn meta faqqgħet il-pandemija kellha numru ta' tfal li m'għandhomx aċċess għall-kompjuter, m'għandhomx aċċess għall-internet jew inkella għandhom aċċess uniku familja ta' tlieta erba' li jridu wkoll jużaw il-kompjuter fl-istess ħin. Mela dawn huma indikazzjonijiet ċari konkreti li l-pandemija ġiet, kixfet id-differenzi soċjali, kixfet id-differenzi ekonomiċi, u ovvjament mhux biss kixfet imma kompliet għarrqet is-sitwazzjoni. B'tali mod li kellna tfal li sfortunatament waqgħu lura fil-ħajja skolastika tagħhom, Kellna tfal li intilfu litteralment mir-radar, tajjeb, mhux biss soċjali u ekonomiku ma anke mir-radar tas-sistema edukattiva. Fil-bidu tal-pandemija mill-ewwel bdejt ngħid u ż-żmien tani raġun, kemm mil-lat ta' riċerka kif ukoll ovvjament mil-lat ta' aneddoti u esperjenza, li kellna tfal li sfortunatament mhux biss marru lura imma jista' jagħti l-każ li jekk ma jkunx hemm interventi serji dawn it-tfal jaqgħu lura għal għomorhom. U allura allura tiġi l-mistoqsija tiegħek b'mod naturali, x'jista' jsir u x'veru biex nirkupraw ġenerazzjoni li jekk ma noqogħdux attenti parti minnha se tintilef mill-għadd dejjem skolastiku. Imma għadhom mitlufin mir-radar, għadhom għadhom barra mir-radar qegħdin Iva għandna tfal, sfortunatament għadhom mhumiex maqbudin. Tajjeb u allura ovvjament dawn huma it-tfal li se joħorġu mis-sistema edukattiva mingħajr il-ħiliet bażiċi biex aħbar ġdida għas-sistema edukattiva tagħna inti taf għax intervistajtni qabel, konna nitkellmu dwar din il-pjaga ta' investiment qawwi fl-edukazzjoni imma r-riżultati mhumiex tajbin daqs kemm wieħed jistenna fil-livell ta' investiment li nagħmlu fil-pajjiż fl-edukazzjoni, mela ċertament se jkollhom dawn. Dawn ovvjament se jkunu l-early school leavers eh, ta' għada, dawn ovvjament se jkunu x'aktarx il-ħaddiema prekarji eh, ta' għada. U allura mingħajr intervent serju, f'waqtu u b'saħħtu hekk se jiġri. Mhux qed jiġri mhux qed imorru skola bħalissa, mhumiex jattendu, qed imorru ma mhux mhux tilfu tilfu tilfu iva. il-pass.
Mela, ovvjament inti li titlef eh, sentejn huma sentej wisq twal fil-ħajja skolastika ta' tifel jew tifla. Ġifieri mhux lakemm taqbad u tgħid ħa nirkupra dak li t-tfal tilfu f'dan il-perjodu. U nafu li fi żmien il-pandemija kellna min intilef mir-radar. Kellna ovvjament stejjer ta' tfal li ovvjament suppost qegħdin f'link Hux vera mal-kumplament tal-klassi u dawn ma ssibhomx. Issaqsi għalihom u tibda tibda tisma' stejjer bħal baqgħu reqdin pereżempju, eh ma qamux għal-lezzjonijiet. Dawn it-tip ta' stejjer smajnihom u persuna li hija bħali involuta sew fis-sistema edukattiva tismagħhom b'mod regolari. Jekk wieħed iħares lejn l-assentejiżmu riċenti, u kien hemm ovvjament mistoqsija parlamentari dwar l-assenteiżmu wieħed mill-ewwel jinduna li r-rata ta' assenteiżmu l-aktar fl-iskejl tal-Istat, allura aktar mill-iskejjel tal-Knisja Kattolika jew l-iskejjel indipendenti hija fil-livell li mhuwiex aċċettabbli. Ġifieri l-assenteiżmu għadu tajjeb pjaga kbira propju fis-sistema edukattiva tagħna. Però biex nwieġeb iktar long term, għal din il-mistoqsija kbira, għaliex il-mistoqsija kbira hija eh, x'se nagħmlu bħala pajjiż biex inwaqfu din l-emoroġija u vera ta' tfal eh, li joħorġu minn sistema edukattiva wara 11 sena u fuqhom eh, mingħajr il-ħiliet bażiċi. U hawnhekk ovvjament għandna ħidma fuq mill-inqas tliet dimensjonijiet. Għandek id-dimensjoni tal-familja nafu fiċ-ċert li dak li huma gaps biex ngħidu hekk, tajjeb differenzi fil-suċċess akkademiku ta' tfal parti minnu attribwit propju u korrelatat biex ngħidu hekk, marbut allura mal-isfond soċjoekonomiku tal-familja. U allura trid issir ħidma għalenija bejn il-partijiet kollha, bejn il-ministeri kollha, bejn is-servizzi kollha biex mill-ħajja bikrija tat-tfal, it-tfal isibu ruħhom kemm jista' jkun f'ekoloġija tal-familja li mhux biss tajjeb tirrendi soċjalment imma wkoll tkun ekoloġija. strateġija pro-edukattiva li kemm jista' jkun ngħinuha allura din il-familja partikolari biex l-iżvantaġġi ma jkomplux joktru mill-bidu nett proprju tal-ħajja tat-tfal. Jiġifieri jrid isir xogħol għal għenija organiku mhux frammentat fil-familji. Però l-familji qegħdin jgħixu f'ekoloġiji ikbar u hawnhekk ovvjament se ndaħħlu l-komunità li fiha l-familja qiegħda tgħix u allura għandna sitwazzjoni ġeografika fejn ċertu komunitajiet tajjeb għandhom bżonn imminenti ta' riġenerazzjoni. Għax it-tfal ma jħarsux biss hux vera lejn ħuthom u lejn il-ġenituri tagħhom imma jħarsu lejn sħabhom, fiex lej ix-xellug, lej il-lemin, 'il fuq u 'l isfel, proprju fil-kuntest iktar wiesa' tagħhom. U jekk ovvjament f'dan in-neighbourhood, f'dawn l-inħawi, mhu se jaraw, mhux se jaraw eżempji, mudelli pro-edukattivi, allura ovvjament huwa faċli ħafna li dak li jkun jirrassenja ruħu u jaċċetta s-sitwazzjoni pjuttost soċjalment, ekonomikament u kulturalment fqira tiegħu jew tagħha. Però dak mhuwiex biżżejjed, irridu nsaqsu mistoqsijiet importanti ħafna x'set jiġri mod ġenerali fis-sistema edukattiva tagħna. It-tfal qed isibu l-għajnuna li tixirqilhom u ta' livell, meta jriduha, x'ħin iriduha u mod bikri meta jkunu ovvjament eh, feta tenera li ovvjament tista' taħdem ħafna eh, magħhom Edin nizguraw li l-allima kolla fil-klassijiet kolla, fl-inħawi kolla ta' Malta u ma ta' kwalità li jridu jkunu hemm li ħerqana biex jalmu u li litteralment jagħmlu minn kollox eh, biex it-tfal huma minn huma jieħdu dak li huwa bidritt tagħhom is-servizzi eh, professjonali li jgħinu lit-tfal u li jgħinu lill-għalliema biex jindirizzaw il-bżonnijiet li mhumiex neċessarjament edukattivi tat-tfal huma ta' kwalità, qegħdin hemm għal kulħadd, qegħdin hemm fil-pront, is-servizz jasal meta t-tfal verament għandhom bżonnhom, l-esperjenza kurrikulari li qegħdin noffrulhom hija ta' kwalità qed tilħaq lil kulħadd, il-politika inklussiva tagħna verament qed tilħaq lil kulħadd, U dawn huma mistoqsijiet kbar u li ngħid u ħankompli ninsisti issa li qegħdin fid-dell u vera ta' elezzjoni eh, li wasalna fi stat bħala pajjiż li l-pajjiż jeħtieġ li jieqaf u bis-serjetà jirrifletti fejn qiegħed u ovvjament fejn irid imur. U jirrifletti mhux madwar il-mejda u unjin u politiċi imma jirrifletti fuq livell pubbliku. Hemm bżonn diskussjoni pubblika onesta, ċara, b'analiżi ċara ta' fejn qegħdin u fejn irridu mmorru. Riċerka diġà għandna, però nerġa' nibqa' nagħmel l-istess appell. Il-bżonn mela li d-deċiżjonijiet li nieħdu fil-qasam edukattiv ikunu deċiżjonijiet mibnijin fuq l-evidenza. Allura l-importanza ċentrali tar-riċerka fil-mixja 'l quddiem lejn sistema edukattiva li tkun tassew inklussiva li tilħaq lil kulħadd li tagħti aċċess bis-serjetà lit-tfal kollha. Prof. Borg, ma nistgħux nitkellmu fuq soċjetà ġusta jekk m'għandniex edukazzjoni ġusta. Appuntu.
L-edukazzjoni ovvjament kif taf inti għandha rwol importanti f'kull soċjetà, mhix il-bidu u t-tmiem ta' kollox, l-inġustizzji ħafna drabi ma jibdewx u jintemmu fis-sistema edukattiva u allura ovvjament it-tfal tagħna, l-familji tagħna tajjeb ibatu minn inġustizzji li huma li mill-lin. Tajjeb eh, eh, mill-iskola, allora l-iskola miex dik li ngħidula il-panasseja ġifieri s-soluzzjoni eh, ta' kollox, imma ċertament hija strument importanti u vera għal soċjetà ġustja għal ġustizzja soċjali u għalla fini għal demokrazija li meta inti għandek u vera diżlivelli pjuttost notevoli. Dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għall-edukazzjoni għandek ukoll kultura demokratika li qiegħda issofri. Għaliex biex ikollok aċċess u parteċipazzjoni sħiħa fid-demokrazija jrid ikollok ħiliet li ġibhom mill-proċess edukattiv biex inti verament tipparteċipa fid-demokrazija u ovvjament m'għandniex xi ngħidu eh, fil-ekonomija eh, tal-pajjiż. Ġifieri eħe, eh, mingħajr ma niddramatizza, tajjeb ngħid li fil-waqt li l-edukazzjoni għandha limiti tagħha, tajjeb irid ikun hemm politika oħra fiskali, ekonomika, soċjali, kulturali li flimkien u vera jgħinu f'dan l-aċċess, però ċertament li l-edukazzjoni hija żgur strument importanti għal-liberazzjoni, għall-emanċipazzjoni.
Professor Carmel Borg, nirringrazzjak talli kont miegħi għal din l-intervista bħal dejjem hemmhekk riflessjonijiet interessanti anka dwar is-sistema edukattiva f'pajjiżna aħna żgur li konna opportunità li nerġgħu nitkellmu miegħek anke biex nagħmlu awtopsja wkoll ta' sitwazzjoni fiż-żmien li ġej biex naraw jekk kienx hemm titjib f'dan ir-rigward. Dak kien kollox minn għati għaj Melvin Zammit, isemmilkom.